Croeso i o'ch run, Heledd a Sam. Diolch am wneud sesiwn i ni. HMOs Morris ydych chi, wrth gwrs. O ran yr caneuon dych chi wedi wneud heddiw yma, be di, be di cefndir heina? Achos mae yna dipyn o sôn am y môr a cychod, mm. am yr enw HMS Morris. Yeah, yeah, yeah. Os yna rhyw

Gorfodi ma' nw'n a- ma' nw'n galw hynna dwi me'wl. Sai'm yn ma' rwbeth rili neis amdano yym y syniad o grŵp o filwyr yn gweitho gyda'i gy- dim milwyr yym morwyr. Morwyr. Ie. Yn gweitho gyda'i gilydd a yym ma' rwbeth neis amdano'r cymuned 'na o fewn band hefyd.

Be di cefndir y prosiect? Yym, wel, oedd lot o syniadau dy fi oedd heb i datblygu lot. Rhyw flwyddyn yn ôl, rhyw flwyddyn a hanner yn ôl, a o'n i rili angen rhywun byddai'n gallu datblygu'r hyn yn bellach efo syniau o'n i ddim yn gallu gwneud yn hunan. So nes i ffindo Sam. Mae Sam yn dda ar creu syniau cyfrifiadurol a'r allweddellau pethau fel yna.

Odyn, i ni yn mynd mewn i'r stiwdio cyn bo hir i gobeitho recordio tair can, a ni heb benderfynu eto os bydd rheina yn demos ar-lein neu yn rhyw fath o EP. Reit. Gawn ni weld pa mor llwyddiannus i ni yn recordio nhw. Be' sy chi'n ddeud ydi yr genre 'dych chi'n chwara' arno fo achos ma'r caneuon ti'n sgwennu yn eitha Pop, ond ma' be' ti'n adio ar 'i ben o yn yy yn newid o eitha dipyn dydi? Ydi. Sai'n gwbo be' fydden i'n 'i alw fe. Be' wyt ti'n galw fe? I dunno ma' ma' 'na lot o betha myn' ymlaen. Yn yn fyw efyd ma' 'na un... 'dan ni'n chware lot o lwyfannau bach tywyll grungy a ma' ma'n j- ma'n troi'n bach yn pynci efyd yndi? Hmm. Bryd i'w gilydd. Ti licio rocio allan dwyt? Fi yn. Hmm.
Bach o sycedi. Ie. Oce nawr... Ti isio bod yn Cassandra allan o Waynesville. Fi isio bod yn Cassandra o Waynesville. Pretty much. Yym ie ma' lot o amrywieth yn y set ar hyn o bryd pan ni'n chware'n fyw ma' 'da ni ryw tair peder can y rhai mwya diweddar sydd yn mwy yym fel byddet ti'n gweud? Ma' 'na mwy o electronics yn myn' ymlaen probably. O's. On' ma'n mwy popi efyd possibly. Odi. A wedyn ma' rhai o'r caneuon yym y rhai cynhara mwy guitar, chordey, grungy. O'n i wastad trio cadw digon o amser i rocio allan i... Ie. ...weekends. Ie. Neu ddau. So gobitho yym tra bod Sue yn HMS Morris yn dyblygu bydden ni'n trio cadw tymed bach o'r ddau. Ie. Ti'n byw yn Llundan yym ti 'di bod yn neud dipyn o waith efo yy cerddorion eryll pwy ti 'di gweithio efo? Yym i ddechre nes i witho gyda Emily the great darlun tymed bach gyda hi Ma' hi... Ma' hi 'di bod yn teithio eitha eitha dipyn dydi? Mae 'di bod yn teithio ll- lot a ar hyn o bryd mae 'i yn byw yn El Ay. Nath 'i symud tua pythefnos yn ôl fi'n credu. O reit. So ti allan o waith yn fan 'na felly? Allan o waith tymed bach ma' hi'n recordio albym rhif tri a ma' neud rhan fwya yn y stiwdio on' ma' hi'n gobeithio falle teithio mis Mawrth blwyddyn nesa. Teithio El Ay 'da gei di fynd yna wedyn yli. Fi isio myn' i El Ay.
Ie. A wedyn fi 'di bod yn chware i Chloe Howell ar hyn o bryd. Ma' wnna'n cadw fi'n brysur. Mae hi newydd gael ei rwyddo i Columbia Records a mae hi jyst pop. Pure pop. Reit. No messing about yeah. pop.
A um, jyst yn teithio lot gyda hi dros y misoedd nesaf. Ni'n mynd ar daith yn cyfnoli John Newman yn yr hydref. Be ydych bwriadau chi rwan ta? Os ydyn ni'n mynd i gael gweld EP neu album yn, yn fuan?
Mae'n bosib. Ie? Mae'n bosib fydd 'na EP, dim albym eto, ni 'im yn barod, ni 'im yn barod. Yym. Na ma'n teimlo fel ma' 'di dal yn kind of setlo lawr dwn i a t- kind of ffindio be' 'dan ni isio neud so... Ie. ...gobeithio bydd yr yy yr amser yy yn y stiwdio nesa 'ma'n kind of helpu ni sylweddoli lle 'dan ni'n mynd efo fo dym bach. Ie. A wedyn gobeithio alle by' ni mewn s- syle- safle da i neud albym.
Ie.